Wabikonyo lobo Acholi nining? Wabikonyo lobo Acholi nining? Wabikonyo lobo pa Luo nining? Man aye peny ma pire tek ma omyero wan macalo lutela, wan macalo activists, wan macalo religious leaders, Wan macalo cultural leaders ki wan dok oducu me i lobo Acholi kacel ki i lobo Luo wabedo ka penye kwede i kin wan. Wabikonyo lobo Acholi nining? An ki tung bot an, aneno ni i lobo Acholi, yo maber me konyo Acholi en aye kong omito wacako ribbe. Watwero konyo Acholi niwok ki i ribbe ki marre i kinwa. Ka ma marre ki ribbe tye iye, jami mabeco weng bedo tye iye. Gin ma tye ka neko wan macalo acoli kacel ki kaka lwoko ducu pi ni wan pe wamarre, pe waribbe i kinwa. Inongo famili tye ka lweny i kom famili lawote, latino lutino pumego tye ka lweny i kom lawote, gitye ka mon i kom luwote. Eni etye ka lweny i kom ominne ma gua ma gubedo ki ic acel pi lok mo ma nongo konye bene peke. Doggola cani tye ka lweny ki doggola cani, cani tye ka lweny ki doggola cani. Acoli ka wamito ni wakonyone kekenwa dok wajuko peko ki jami ducu maraco ma tye ka timme i lobowa-ni, omyero kong wapwony omarre. ki ribbe kekenwa i kinwa. Labongo ribbe ki marre i kinwa omyero wangeyo ni gin mo maber ma wan wabinongo i lobo Acoli obibedo pa awene ma wabicako marre i kinwa. Rweny tye i ngaewa ni dyecwii, dyeceng ki dyewor Pini pe wamare kekenwa? Nongo Acholi ca ni ocato Acholi lawote ko, Acholi ca ni dek lawote, nono pi tyen lok ma pe bene ingeyo. Ka ipenyo iwaci ni in mono iwaco jwi ni idek Daniel Soka-ni, in idek Daniel Soka pingo? Daniel Soka obalingo? Obiwacci ni an be ba, pe, pe, pe, pe, pe obala gin mo, ento adek ngeri adega, onyo adek ngatti adega, adek laco-ni adega. In itye ki cen i komi.

I dano ka ite konkolo nongo otimi gin mo ma kore nen ma tyen lok ka winye maber ento pe icako kwero lawoti ni koma tek ateka mere jo koma okwero kingo wac ki jok me kome eni ni ite nino wan i dog gin ma lweny ma watye iye wamito acoli oribbe acoli omare i kingi acoli Gucak lweny me protecting gang, ngom ki jami ducu ma gitye kwede pien labongo marre ki ribbe. Ka mo ma wabicito iye peke, gin mo ma wabinongo peke, dok jami ducu ma wabimitone pe wabinongo. Amito abokwu story ki lok ka mapol ma woto iye i lobo mapol. I lobo mukene. Ka in itye kaka mapat ki dano me lobo enoni, pe ibicuno cona i kabedo enoni. Ka in ipe kakagi, pe ibicuno cona onyo kit icun cona anyaka mo ma obiye i peke onyo ka anyaka mo oye in onyo dako mo oye in nongo oye in tye ka myero okwali onyo oye pi gin ma itye kede obikwali akwala keken dok oce obicito nyome ki lutugi onyo mitte ki lutugi. Wan macalo Acwele wabicako practicing gin eno ni awene. Lit tutwal me winyone ni Acweli tye ka cito ka myero larok, tye ka cito ka myero laloka ni ka ipenye wa icito ka myero laloka pingo ki lwaki mon ki lwaki anyira Acweli mabeco ma tye ni onyo lwaki anyira Luo mabeco ma tye ni icito ka myero laloka nyo larok pingo. Wace ni, Acito pi pii. Amito pii ya. Pe iwinj tyen lok mo me miyo me kwiya piny ma konye pe. Dako mo ma obibedo maber bot in macalo laco acoli nyo in laco me lwor ma obibedo maber bot in calo in lwor peke. Dok in dako bene omyero inge ni laco mo maber pi in loyo laco Acholi nyo laco Luo peke. Moni nongo mito bene me nywari nyo me lani ento pe miti ki cwinye ducu. Nyom me gine kong wacako ka wamyero wabedo tek wawek onyomo lurok koko wacako nyom i kin wan macalo lwo kekenwa wacako nyom i kin acholi nyo i kin wan lwo keken owek kato woko ka nyom man en aye oweko wan macalo acholi nyo wan lwo mwongwa pe watwero kanone pien mwongwa nongo okato ocito weng bot lurok. Wanyom anyira pa lurok, anyira lurok bino gikwalo mungwa weng me gangwa gicwalo i lobogi. Gicwalo woko bot cogangi, gicwalo woko bot omegigi, gitiyo ki gorwa ma guniang kany me lweny i komwa. Racce dong loyo wacoko wa mukor wakelogi ni pienni ngom tye i Acoli. gubicako kwalowa, gubicako gin. Ka wan pe wagingo jami ego ma an atye ka wacone botwu ni, marre i kinwa, ribbe i kinwa, ki dong me cako inter-marital gine system ma omyero wanyom i kinwa, pe wacito ka nyomo larok, pe wacito ka nyomo kaka mukene. Wanyome ni kinwa macalo wan ajoli keken pe gicit ka nyom woko wek mung ma begwa ogak mung pa lwo, ogak mung pa lobo ajoli. Rwandese pe ginyomme ot ma woko, ginyomme cousins. cousin and brothers ginyomo i dog gang ginyomo i dog family i dinka i kaka pa dinka pe inyomo outside dinka dok in nyaka mo keken ma itye dinka teke icito inyomme i lobo i kaka mapatte nyo i lobo mapatte pe dong omyero idug gang pe itye i dugo gang pe ibidugo gang matwal. Itoro culture ako dong. This is what gin ma wan macalo Acholi nyo Luo wacako practicing. Gin ma uno wan macalo Luo be watimo eno wa con. Ki wacci ni pe icit ka nyomo larok, pe ikat woko. In itye i kaka pa Luo. Amito amiwu labolle kom Samson. Samson kimyero kigoyone paka, kimyero kinekone, pe omyero kibedo ki latin matwal. kit bed ni onongo tye ki kero ki ryeko mabeco ki mic ma Lubanga omine pe omyero ki nywal latinne mo okwano i Baibul wiya po ni nen calo tye i buk pa latit lok ka pe i buk pa latit lok tye i Korintian first Korintian nyo second Korintian. Lunyodo ne mine ki wonne otemo jokere kwede ni, Campson, pingo in imyero icit ka nyom wa i Philippines ki lwaki anyira i kaka pa wan ka eni-ni? I kaka pa wan Icrael ka eni dwong anyira dwong ata, pingo imyero icit ka nyom wa i lobo pa Philippines? Ojuk kwer ocito ki cito i ot pa Maro. Samson pe oye rwaki kero ki mic ma Lubanga timo-ni. Wuneno dako-ni obito wi caim, obito Samson mot mot mot mot, i teko ni ni nongo ki kwene, ne dong ki kwe-ni. Paka ongeyo ni teko pa Samson tye i ye wiye. Kare ma ongado i ye wiye-ku weng, Samson dong temme kwe. Bat abat kero dong pe. Man en aye labol ma an atye ka miyone botwu ni wuwek nyomo kaka mukene mapat ki wan Luo nyo mapat ki wan Acholi ka wamito ni tekowa macon-ni odog cen pien wan macalo Acholi i kare ca-ni i kare ma yam-mi onongo pe wanyomme woko wanyomme i kin wan keken macalo wan Acholi nyo wan Luo.

Kir icamu bed calo akur ma welo, wek wii pe owil gangwu, wek wii pe owil i cwerewu, ka calo wan ma waa ki i lamwo-ni wiwa pe obiwil pi godi ma megwa ma tye, wiwa pe obiwil i got nyo i cer abayo, cer lacic. I cero gili lala got lamwoo ki godi ku ducu me i cere kadi ineno godi wi po itamo me kakawu ni itamo me gangwu ca ca mukene i gilobo ma woko kany ka kwo odwogo tek wabino wawer en wer ma gangi wero wer wer cuko cwiny Wek gin ti paro dano nyo iparo gang tutwal kong dok o liling icwek. So mege ye tin lok ma an macalo Daniel Soka ati waco ni botwu lutino Acholi wucak practicing gin ma an ati weci wu. In omera moni ma iti kwene nyo iti kwene ni in bene nong ryeko moni ni medi i kom pa Daniel Soka ni wek wanenu yo maber me tiro paco me dongo actually onyo me protecting kaka pa wan macalo luo. Uroko neko wa otyeko wa. Me roko otyeko wa o. Urudi otyeko wa ako. Watamu pe gang, watamu pe kaka. Rweny ma megwa wan macalo lutino actually kacel ki lutino luo en aye me cung matek dok me mete ki lweny ma kweri wa yam ca olwenyo. Lweny ma yam kwariwa olwenyo, wan omyero wamedu doge jwi. Bol kare waco ni kwariwa dong gulwenyo gucito ki meggi. This is now our task. This is our generation. We must work hard and fight for our generation wek lutinowa ki kakawa pe odug me anyera.

Mony dong cako tic kwedgi calo intelligence. Kicako tic kwedgi me niang diyo goro ma megwa, me niang ngo ma gimito iye ariya ma megwa. Lurok gicako niang kumeno. Wuwek myero lurok ma nino aye kite tekwaro kijingo omyero rwodi gukati ki policy ni myero larok obed peke. Eni aye gin ma omyero kilweny iye. Kit ma wun wudwoko wel nyom piny i ye Acholi, teke pud marre pe i kinwa, ribbe pe ki i kinwa, pud lutinowa cito ka nyomo woko, kiweko en lutino anyira ma megwa eni-ni, nongo wan pud watye ka medo can i kom can. Inongo ni latin Acholi nyo awobi Acholi moni, laco Acholi moni myero eony lutino apar aryo nyo lutino pyeraryo. I ngeye dok i lutino cako cito ka nyomme i woko nyo kaka mukene ni gin dong kodi myero angaki onyomgi. Jami mukene ma atye nene ni wajiw cultural institution ma megwa obed matek wayer lutela ma kwiri wabedo ki palamen ma megwa macalo acholi palamenne pe obedi i Facebook pe obedi i WhatsApp group ento obed parliament tere institution ka ma guti wabedo iye wan macalo Acholi wan macalo Acholi wa waini parliament wa ca lok ma diya Acholi kinyamo ki kenyo ka MPs moni cani matin be a ki lobo Acholi cito kwica ni obicito ka tiyo miti pa Acholi ento pe cito ka tiyo miti miti pa Meri pe obicito ka tiyo miti pa Larok Latin ma wan aoro i palament bibedo calo latin gwok ma wan aoro i lum ka dwa. Bibedo calo ladwa pa Acholi, omyero dwa odug ki gin maber i bot Acholi. Omyero ocit kwija ka moko miti pa Acholi, ka timo miti pa Acholi, ento pe me cito ka caro Acholi i wel me fifty milion nyo i wel me one hundred milion nyo i wel me ten milion. Ci dong kitiyo ki interest pa meri i komwa. Lit tutwal. Cawa mukene atamo ni omyero wa alweny alwenya. Caa mukene watamo ni myero walweny alwenya pien wan ma watye ka neno peko pa Acholi-ni wanongo lit tutwal. Lapwonywa mo yam ka ocako donyo i pwony ma dong odonyo i pwony matek ma dong tye in the mood of teaching. Dano mukene tamo ni wiye tye i baleo. Wiye pe ka bale, tye ka donyo into that, tye ka feeling gin ma en tye ka pwonyone-ni. Rom aroma ki Daniel Soka ka ineno tye ka pwony nyo tye loko matek pi Acholi pien ngeyo ka ma Acholi oa ki iye dong neno ka ma Acholi tye cito ki iye. Lyettepore ko!

En oweko wan mukene waniro kor wa gak ka koko jwii. Kit kitemo ni kiwil wa ki gamente wanongo ni cene mo ma twero wilo wan peke. Wan wangeyo ngo ma Acholi mito. Wangeyo ngo ma Acholi tye ka lweny pire. En aye gin ma omyero wan watimu.

Wadini nino ducu ma gang can-ni pud gipeke ki kwo maber. Nongo gin ma in kimiyi-ni onyo me wilo in-ni nongo konye peke. Nongo in pud itye ka balo cawa. Nongo in ipe ka timo gin mo. See? Pe ocit kaka wacako addressing peko pa Acholi oko kong. Namba acel ni education system pa Acholi has been revised. Tye i kom bedo matek. Cultural institution has been revised. Agricultural system tye maber dano weng pe gitye ki kweri dyang i kin gang tractor tye ma konyo dano tractor tye pa every parish jami tye kero pa dano tye dyangi tye litinowa pe bedo ki kic lyet tutwal ni ka icito gang i kin gang kwija nongo itye ka neno malnaris lutino ma tye malnaris lutino ma tye ka Twoyo kwacako dat ka in otwo nyo peke i lobo acoli, lobo acoli lobo me cam, lobo acoli is a land of milk and honey. Now lurok dong tye ka terowa kuma dano neno kwo acoli mukene pe gitye neno pien nongo ca mukene adam wigi pe tye kit ma megwa ni pe gi reflecting. Two mukene tye ka ngiyo woko ki can i Acholi. Pe ingi ki can, lweny aye me a woko ki i can enoni. Can pe ngine kede. Ka itamo ni ingiyo ki can, can pe ngine kede. You will die young pien ibi two mo obi maki ma no te treatable ento no in pi can ibi to oko pien no ibe ki cene ma twero wa wilo yat pe twero treating that sickness.

Tye ka bale nyo tye lapoya? Ada, in ingeyo peko pa Acholi ada? Ka onongo in ingeyo peko pa Acholi nyo peko pa in ma itye i lok, itye yero Daniel Soka ni lapoya nyo wiye tye i bale ni, onongo myero itam matut kong. Cak nene wa ki in kekeni. Ati lok ni, ati lok pi in, ento in pe ineno pekoni. Jwia waco ni lato wang pe telo lato wang, lateo wang pe telo lato wang. Ka gutemo ci gin weng gubipoto cut. So ati mi kica bot kare ka jo mukene guwaco kome awaci ni eni ni lato wang pe ti nenone. Pe itye neno ni en mukene nongo rijim oculogi nyo en gamente pa Museveni-gi ki NRM-mi nongo oculogi ni lok kuman ca gwoko bitwero frustrating Daniel Soka nyo ca gwoko bikeco. An atwero keco i kom gin ma in iloko. In aye ibibedo mabuc pi in keni keni. Ibibedo mabuc piny in keni keni pi gin marac ma iloko i koma, pien Aco dong owaco ni, Tika in itimo gin marac i kom dano? Ibibedo mabuc kekeni, ibibedo mabuc me cwiny. Ange nongo mukene gitye ka lwodo ni, 'Pingo aloko gin marac kuman i kom Daniel Coka? Mukene tye ka loko gin marac kun nongo ngat ma ipito i gangi ikonyo bene ki jami i yo mapol adada. Igwoko wa i gangi, ento en aye dit kun bed nongo dong tye ka lokke, tye ka yiti nyo tye ka lok i komi marac. Nen kong ka ma cwali tye cito ki iye. Adek, lok me can pe kilwongo i kom gin cwali. Jami mo kiken ma latin acwali mo keken ma tye ka timone marac, kono anyaka nyo laco pe kiwac ni can. Ini miu. Cwiny acwiyo ee ni latin lacwale moni i taun Gulu onyo kwene i taun Kitgum kwo kwe tye ki cente nongo cente jwi me nyamo omira onyo kwo me wilo bigi ji ki mato taa ki kongo ento waco ni can tye matek. Eni dong itye ka medo can ameda i kom eno, onongo myero dong icit ka mako pur dong iwek jami mukene ni weng, iwek kwo ma imiyo ni weng ni an myero aa ko acit gang ka pur anong dako mo nyo akwany en agur lawote mo kikany wacit kwede wamak kweri kit ki ngo adok koko gang ma megwa.

Yik ki caij pa dano omyero omeddi kerone ameda me performing onyo me timo gin maber. Wa Yecu kilwongo ni lapoya, wa Yecu kilwongo ni laco ni wiye oballe-o, laco ni lapoya. Nga gin mogo obedo ka waco lok eni ni? Pharisees, Pharisees abyaka ni wun wungeyo gine luyuda nyo Acholi gilwongo ni Luparicayo i leb Acholi gilwongo ni Luparicayo ento i leb munu kilwongo ni Pharisees. The Pharisees gingeyo lok adanga weng, gingeyo peko weng, ento gitamo ni ka waloko kuman be frustrating myeri ka watimo kuman be frustrating myeri gineno cente ento myeri gipe me loko lok ada gingeyo lok ada ento pe giye loko lok ada this kind of nonsense onyo cwiny me bwolo ini omyero gikuko